Сания Панне Зарлы телефон ру сәхифәсенә Лаеш районы Державино авылыннан шалтырату булды. Әюп исемле кеше Казандагы урамнарның берсенә Таһир Якупов исемен бирәбез дип әйткәннәр иде, һаман юк, менә әлеге мәсьәлә ни хәлдә икән дип сорады. Җавап биреп китегез әле. Менә ул теманы мин үзем кузгалттым. Билгеле, Әллә каян килгән кешеләргә исем бирәләр, урам исемнәре. Безнең бит Казанда нихәтле урам бар, яңа урам, бертуктаусыз үсеп тора, җыртларын иде. Мин үзем дә теләгән идем аны. Без телевидение белән карап йөрдек аның элек торган җирләрен, балачактагыбызны. Анда ул урамда бер генә җырт калды, аларның җырты сүтелде. Ул кайсы тирәдә инде? Ул нидә, хәзер әйтәм. Михавчик урамы. Мм, шул якларда инде. Әйе, менә Ришнепурт якларында инде. Ә хәзергә аның менә гәүдәсен алып чыгып киткән урам Кәрим Тинчурин урамы 17. Билгеле Кәрим Тинчурин урамын аны үзгәртмиләр. Анда бит инде мемориал такта кую турында да сүз булган иде, түгелме? Әйе, аны турында филармония белән мин аралашып торам, мин кызыксынып торам. Иң күп кызыгу, кызыксынучы монда мин. Алар инде әйттеләр, медицинага хәтле без инде хәбәр җибәрдек. Әле җавап юк диделәр. Менә нәрсә дип әйтерләр. Әйе, сәбәп нәрсәдә икән соң? Ничек уйлыйсыз сез? Акча юк диләр, акча юк. Ана инде ачуым килмәй менә халыктан акча җыялар ич хәзер. Халыктан да җыеп була инде акчаны. Ә күпме сумма кирәк соң анда? Беләсезме сез? Анысын менә кызлар миңа әйтмәделәр күпме соң ул. Мин сиңа үземнең керәсем дә килә. Аның белән менә кара-каршы утырып сөйләшәсем килә минем. Менә ул тагын нәрсә дип әйтер миңа. Менә сез бик матур фотографияләр алып килгәнсез. Бу фотографияләрдә кемнәр бу, кайда төшерелгән, Сания апа? Бу Теләче музее. Теләчем Сахир Якуповның музее. Әйе, менә Теләчегә мин алып килгән әйберләр көне бу. Менә бу аның олы җиңгәсе Дания апа. Менә бу самый әчелгән вакыт. Менә монысы менә мин, монысы Дания апа инде. Ә Соня апа музей бүген ничек эшләп килә? Килүчеләр бармы, кызыксыналармы? Менә аларның җырт ишек алды. Таһирның атасының торган җир, Габдулла абыйның җир тишеге алды. Менә без анда да булдык, анда дога кылынды. Менә бу Таһирның әйберләре. Бик матур фотосы. Нәре, менә. Менә әйберләре, Таһирның бөтен әйберен мин музейга бирдем, Теләче музеена. Баштарак мин җиреп карадым. Нигә? Менә биргән әйберләр. Менә шпанерлар, сәгатьләр. Болар шул фатирында сакланган әйберләрме инде? Фатирында сакланган әйберләрне мин киленнәре ташлый башлагач, аларның бер киленнәре марҗа иде. Венера мәйтәм ташлама. Давай машина тап, бөтен әйберләрне алып киләбез минем бакчага. 13 ел мин үземнең бакчамда сакладым аны. Көннәрдән бер көнне вакыты җиткәч, мин теләй аны Монда Ильмира әйтте, Марселга менә ди Сания апа да ди, бик затлы әйберләр бар, Марсел ди, барып кара әле ди, Таһир Якуповның әйберләре анда ди. Ул килеп карады, аннан соң ул аны нидән, телевидениедән күрсәтте, шуннан соң теләчедән Давыт әфәнде шалтыратып телевидениегә, безгә Сания апаны алып килегез, әйберләрне. Ну, мин аларга әйттем, Таһирны Казанда батырдылар, Казанда ул калкып чыгарга тиеш, дидем мин. Минем теләгем иде монда Казан музеена бирергә. Ну, монда урын табылмады инде. Әйтәләр бит, хәерчегә җил каршы, ди. Юк инде, булмагач юк. Ә 13 ел дәвамында ул әйберләр бозылып та бетмәдеме соң? Анда югалган әйберләр юкмы? Юк. Ну, кайбер артистлар анда, ни, бер артистларның исемен әйтмим инде, мен аның кирәге дә юк дип әйтәм инде. Килеп ноталарны сорады, әйберләрне. Мен әйтәм, расписка яз. Расписка язгач, мин сиңа бирәм. Расписка язгач та кызык түгел инде ул диде. Язырга теләмәде инде. Язырга теләмәде, ул язырга теләмәгәч, минем бирергә теләгем булмады. Бөтен ноталарын, грамоталарын, бөтен карталарын нидә менә менә шушында. Шушы флешкада саклыйсыз. Ә Соня апа, менә әйтегез әле, Теләчедә ничек? Йөриләрме соң, киләләрме музейга? Кызыксыналармы кешеләр? Кызыксыналар музейга, кызыксыналар. Кайлардан киләләр? Анда чит илләрдән дә киләләр икән, менә конференция вакытларында. Аларның әниләре музейлары ачык була икән. Менә әле үзем дә кызыксынып торам, барып, анда хәзер яңа директор ди. Э, яңа директор белән дә танышасым килә. И нинди хәлдә андагы әйберләр. М, Күптән булганыгыз юкмы инде? Мине өч ел булганым юк инде.